Yes so my correct people, I don come your way again with another ogbonge and legitimate informate wey I go like share give all of una. And you see this koko I bring come here, na update concerning wetin dey sup with the Federal Republic of Nigeria and the CEO of Binance. No be small matter o. You know say the Nigerian government eh, they don send serious reply give the biggest cryptocurrency exchange platform for the world wey be Binance. over di allegations surrounding bribery. And dis strong reply now by di federal goment of di kontri Nigeria eh, e dey come afta di CEO of Binance wey be Richard Teng, im don bin dey yarn say some unidentified persons now for inside di kontri Nigeria eh, bin request for bribe wey go make dem dismiss di case wey di Binance get wit di Nigerian goment. No be small mata my correct pipo, on di seventh of May twenty twenty four eh, di ceo of um, binance wey be richard teng im bin post for inside im blog o and na there im come dey yarn o say one committee like that for inside we country nigeria dem bin summon di local council wey dey represent dem at that time im say di committee now eh, im come drop some kind terms and conditions like that give dem and im say di committee eh, dem dey demand payment for cryptocurrency in secret and dem still give dem di maximum of 48 hours for dem to take make up dia mind according to how im take yarn am for inside im blog makorel pipo im say council reported back say dem don present am wit a demand for a significant payment in cryptocurrency wey go dey paid in secret within 48 hours to make dis issues go away and dat our decision was expected by di morning dat na correct pipo na how di ceo of binance wey be richard teng take yarn am for inside im blog But according to di Nigeria goment na through di Ministry of Information and National Orientation, dem say Binance now eh, dey dey make false bribery allegations o. According to one statement wey Rabiu Ibrahim wey be di special assistant to di Minister of Information and National Orientation bin release on Wednesday wey be eight May twenty twenty four, im say Binance now dey try to blackmail di Nigerian goment so dem go fit escape di investigations. No be small koko my correct pipo. according to how dem take yarn am eh dem say binance chief executive officer wey be richard teng now don make false allegations of bribery against unidentified nigerian government officials wey im tok say dem dey demand one hundred and fifty million dollars in cryptocurrency payment to resolve di ongoing criminal investigation against di company and dis claim by binance ceo e dey lack substance na tactics di company dey use to take divert and also to blackmail dia way comot from di previous criminal charges wey dem dey face for inside nigeria no be small matter my correct people see these allegations eh omo na serious one o na serious one i dey tell you my correct person because if dem come torchlight this matter come find out say true true e get some unidentified nigerian officials eh wey come go dey meet the binance ceo for back say aya o give us so so so money we go close this case omo e no go make sense at all e go spoil the reputation of we country nigeria and if e come be say the two wey richard ten now dey yarn say na legit eh questions now wey we come dey ask na who be the unidentified personnel from the nigerian government and who send them but if e be say wetin richard teng now dey yarn richard teng wey be di ceo of binance if e be say all dis allegations all of dem now na fallacy upon fallacy all of dem na lie omo e no go funny at all at all for im matter o because e go come add to di charges now wey dem go come plaster against am because e go come be as if true true eh im dey drop all dis allegations to escape all di charges wey dem don plaster against im head but di matter still dey continue my correct pipo di nigerian goment come still dey yarn o say Dem dey investigate Binance sake of say dem dey allow di platform to be used for money laundering, terrorism financing and foreign exchange manipulation through illegal trading. No be small koko my correct people, you see this matter between Binance now and the federal government eh, no be today e start o and this thing now the the matter e dey get serious every blessed day comot play because the CEO now wey be Richard eh, im bin don already yarn before say nigerian goment dey don keep im colleague wey be tigran gambayon for more dan seventy days and im come still dey yarn o say dia company now bin don reach out to we kontri nigeria security and exchange commission wey be sec for inside di month of june twenty twenty two say dem wan collaborate on di licensing requirements but dem neva get any response according to how di ceo take write am for inside im blog post my correct pipo im say binance now bin actively reach out to di.

Na after the SEC bin release regulations wey go require crypto exchanges dem wey dey operate for inside we country Nigeria to obtain a permit and comply with certain requirements dem. Then the Binance CEO now come dey allege o say the reference now for one circular like that by the SEC to Binance Nigeria Limited e dey very much incorrect o. According to how the CEO take write am for inside im blog, he say Binance Nigeria Limited eh, no dey affiliated with binance and na third parties dem na dey register am in violation of the binance trademark and for arbitrage but e dey clear say the sec intention na to dey target the binance exchange This na how the ceo take write am for inside im blog my correct people. then for inside the month of march nadeem anjarwalla im bin come run comot for inside we country nigeria then nigeria news media now bin don already report for inside april 2024 say kenya police service e don arrest di executive of di trading cryptocurrency firm wey be binance wey escape from custody for inside di country nigeria di national security adviser wey be nuhu ribadu im don tok for inside one statement like dat say anjawala use im kenya passport to take escape from di country nigeria di nigerian goment come dey yarn say Dem dey work wit security agencies around di continent to make sure say di Binance executive wey run comot go chop arrest again, according to how Ribadu take yarn am correct pipo. He say working wit security agencies for Nigeria, Interpol dey currently execute an international arrest warrant on di executive wey dey on di run. No be small mata, my correct pipo. Then back to the reply where the federal government give Binance based on the allegations of bribery they don't plaster against the Nigerian government head o. Oh. The Nigerian government come the yarn say the only way where they go fit resolve the issue now for Binance to submit themselves for investigation. According to how they tell yarn and correct people, he say we go like to remind Binance or oh, say im no go clear their name for inside we country Nigeria sake of their lie and media campaign o. Oh. Say the only way now to resolve di issues. Na if Binance go submit diasef to investigation and judicial process. Dis na how di Nigerian goment take yarn my correct pipo. No be small mata dey happen between di federal goment and Binance o but as I'm talking to you right now eh, di goment of Nigeria dey don dey yarn o say dey no go gree for any form of blackmail at all at all. Dey no go gree make Binance come dey jones dem anyhow or come dey use dia name come dey do anyhow. Dat one e no go make sense at all at all but my correct pesin eh. whether na binance na dey talk truth we no know abi na the government na dey talk truth we no know but wetin we know be say na evidence na we go believe if binance know very well say e get some unidentified nigerian personnel abi nigerian officials dem wey approach dem say aya bring some kind money then we go let this your case now just go fiam go just disappear make him bring evidence say see o wetin i dey yarn na legit o because if he no go fit bring evidence now to prove him point omo these allegations i no sure say the nigerian government dey go let am fly like that o e go result to another count charge wey dey go plaster on top binance ceo head you understand but my correct person eh, anyhow the koko be you for body feel free make you drop am inside our comment section you know say this na anointed lady tv and na we dey like give you only ogbonge and legitimate news on wetin dey sup for inside we country nigeria so if you never subscribe to this channel make you try go subscribe and make you turn on the notification bell so that as we dey bring the news dey come na you go first get the update and you go get am sharp sharp and make you try dey share the news to your family and friends eh so that dem too dey go get update on wetin dey sup for inside we country nigeria I dey bring another update for you my correct person, no go anywhere.